א גוט מארגען, דינסטאג פרשת שלישי, סארי דינסטאג פרשת שופטים, עטס קענטס שוין זעהן וויפיל איך מוז שלאפן דא, איך דארף שוין באלד כאפן א פליגער דא, מיר גיימער שוין אהיים צוריק, עס האט זיך געענדיגט די חול המועד, יעצט בין איך דא אין מילאנא, אין מילאן אין איטאליע. און כ'האב נישט געהאט קיין גערינגע פלאץ דא צו רעקארדן, זיי האבן מיך געגעבן דא די האטעל אלס א בערך'דיגע פלאץ, און מיר גייען פארלערנען דא דעם דינסטאג פרשת שופטים, גארנישט האלט אונז נישט אפ, נאר צו זען ווי איך זיץ דא, מענטשן קומען און גייען, איך האף ס'וועט נישט שטערן, איך האב געטרייט צו מאכן נויז קענסלינג, סאו האופפולי מען הערט נישט די גערודער ארום און ארום, און מ'וועט פארלערנען יעצט דא דעם חק לישראל ליום שלישי פרשת שופטים, די היינטיגע שיעור איז געספאנסערד דורך א איד, א חשוב'ע איד, וואס פון די שומעי החוק און די לומדי החוק שוין מכבר פון אסאך צייט, און אזוי ווי איר האט געהערט אז אונז זעמיר דא אין די שווייץ און מ'לערנט פאר, נאך א שטיק צייט האט ער אים געכאפט חשק ער וויל מיטהאלטן דעם שיעור לייוו, שוין ער כאפט א פליגער און ער מעסעדזשט מיך וויפיל אזייגער גייט זיין די מארגנדיגע שיעור, זאג איך אים ליידער מארגן בין איך שוין אויפן וועג צוריק, מיינסט זאגן היינט יעצט און כ'וועל שוין זיין נישט אין שווייץ? זאגט ער אוי וויי איך בין געקומען ספעציעל ווייל כ'האב געוואלט מיטהאלטן דעם שיעור לייוו און זאג איך אים לאמיר זעהן דארף איך אויס'חשבונ'ען ווען די פלייט איז, כ'האב נאך נישט געהאט קיין פלייט דעמאלטס, כ'וועל זעהן ווען די פלייט איז, זאגט ער ער וויל ספאנסערן די שיעור אויב קען ער קומען דעמאלטס וויל ער ספאנסערן די שיעור. למעשה איך האב באקומען די פלייט אויף היינט צופרי אזוי עס האט נישט אויסגעקומען אז איך זאל קענען זיין דארטן, אבער מיט דעם אלעם האט ער מיך געזאגט איך וויל נאך אלץ ספאנסערן דעם שיעור, און איך האב אים געפרעגט לזכות וואס? האט ער געזאגט איך וויל עס מאכן די זכות אז דו זאלסט אנקומען אויף אומאן ראש השנה דאס יאר, האב איך געזאגט אמן אמן ואמן, און האפענטליך טאקע, איך האף אזוי. דארף מען זיך אדורך רעדן מיט אפאר אינסטאנצן זעהן טאקע צו עס שטימט צו מען קען עס מאכן געשעהן, אבער האפענטליך וועט מען עס קענען מאכן געשעהן, און אויב יא, איי דאנט וואנט טו גאו עלאון, איך וויל אז ווער עס קען זאל מיטקומען און מען וועט מאכן א מצב, אבער לאמיר זעהן ווער עס וויל זיך אנשטרענגען און מאכן ס'זאל געשעהן, סיי בכסף. און סיי ב ב סתם אזוי מיט העלפן מיט טעקניקל מיט זאכן איז שוין נישט געווען דארטן פאר דריי יאר, כ'האב אנגעהויבן צו גיין זעקס און צוואנציג יאר צוריק, און איך בין געווען דארטן יאר נאך יאר נאך יאר נאך יאר, חוץ אינמיטן געווען טו טאוזענט ענד וואן ביי די ביי די ניין אילעווען אטאק, און נאכדעם געווען נאך עפעס איינמאל, באט די לעצטע דריי יאר בין איך נישט געווען, זייט תשפ ב. איז ס'וואלט געווען א געוואלדיגע זאך אויב קען איך גיין דאס יאר, מ'דארף עס נאר זעהן צו מ'קען עס מאכן געשעהן טעקניקלי. על כל פנים, שקויעך פארן ספאנסערן די שיעור, און די אייבישטער העלפן טאקע אז די זכות זאל מייגן זיין טאקע, אז אויב איך דארף אנקומען דארטן זאל איך אנקומען געזונטערהייט. און ווער ס'דארף אנקומען דארטן זאל אנקומען דארטן, ס'איז זיכער אז ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע פאוערפול זאך דאס צו קענען זיין דארטן אויף אומאן ראש השנה, כ'געדענק די ערשטע מאל וואס מ'האט שוין נישט געקענט גיין דעמאלטס וועגן קאוויד איז געווען, בין איך געווען מיט דודי קנאפלער דער מגונה פון שפיצבערג, געגאנגען צום מגנב'ס באלד זיין. זענען געגאנגען דאווענען אויפן שפיץ בארג אין קה ק וואס איז לעבן מאנסי, און דודי האט געמאכט א ניגון דעמאלטס, האב איך געטרעפן די ניגון און האב געהייסן שמעון זאל עס ארויפלייגן, הייליגער באשעפער איך בעט ביי דיר איך זאל זוכה זיין צו זוכה זיין צו זיין איך זאל זוכה זיין צו זיין אין נאמען.

אויך האב איך געהאט א גרויסע סייעתא דשמיא נעכטן, מיט די מעשה וואס איך האב פארציילט, וועגן טאהשער רבי זאל זיין געזונט, וויאזוי ער האט מיך געזאגט דעמאלטס, האסט א גרויסן טאטן, ער האט מיך צוריק גערופן אזוי, נאכדעם וואס איך בין צוגעגאנגען צו אים פאר א ברכה, האט ער מיך צוריק גערופן און געזאגט, זיך גרויסן פאטער וואס ברויכסטו קומען צו מיר און דאס האב איך א ידיד געשיקט די ווידיאו פון עס ווי אזוי ער איז דארט געווען האט ער מיך פארציילט ווי אזוי ער איז געווען דארטן און און ווי אזוי ער האט צוגעכאפט פון די ווייבער שול צו פון די עדות אין די זייט סאו עס איז דא א ווידיאו פון דעם אן די אודיאו איז דא א ווידיאו פון דעם. און איך האב עס אריינגעלייגט ווי עיין שם, ווער ס'וויל קען עס נאכקוקן, נעכטן אנהייב פון שיעור האב איך אריינגעלייגט דארטן דאס, און נאכדעם האבן מיר געהאט געזינגען שלום עליכם מיט יעקב ישראל שני, האב איך געטראפן אויך א פון דעם א רעקארדינג, וועל איך בעטן שימי אויב קען ער אריינלייגן אפאר סעקונדעס פון דעם, וויאזוי צו האבן געזינגען שלום עליכם, ווי שיין ער האט געשפילט מיט די פיאנא.

און מיר גייען שוין באלד פארן צו די עירפארט, דא נאך אפאר אידן, זיי יאגן זיך שוין ארויס דא זע איך, מיטן מיט די זעקלעך, מענטשן זענען געווען דא, דא דא אזויפיל אידן געווען, איך זאג ענק אין שווייץ, עס האט מיך דערמאנט, איך קען מיך נישט אפילו האבן קיין משל פון דעם, ווייל אין די קעטסקילס קומען אסאך אידן דארטן אבער זיי בלייבן אין די קאנטרי אין די באנגעלאוס, דא די עולם קומט און מען גייט אלע חאלעמויד האלטן, סערווירן געגאנגען איז געווען אידן איבעראל, ס'איז כמעט נישט מעגליך צו גיין אויף א פלאץ אן דעם וואס מ'וועט קענען מאכן א מנחה דארטן אדער א מנין אויף סיי וואס, על כל פנים ס'וועט מיר יעצט אנהייבן דא דעם פרשה דא, כ'האב נאך א מעשה, אה. קום הער, לאמיר גיין מחשבה לאמיר דא נעמען צו א איד, געב א קוק ער פארט שוין צוריק, אבער שכוח שכוח, שלומי? שלומי גאלדמאן, שכוח שכוח, ער וואלט געבליבן דא אבער ער מוז שוין כאפן דעם פליגער, צו קוקט עס צו גוט, ער איז מסכים געווען צו פארפאסן די פליגער פאר דעם, אבער ער האט די ווייב און מען ווארט אים אפ אינדערהיים שוין, וואס האט מען דרך צו לייכע, זיי געוואונטשט. על כל פנים, די אידישע קינדער דא, ברוך השם, זענט אזא פרייד, מען דרייט זיך ארום דא מיט אזא, קוק ווען איך שטיי דא יעצט אין די לאבי דא, מיט מיין טלית אזוי, און אונז האמיר א געוואלדיגע קידוש השם, אידן, מענטשן דרייען זיך ארום דא, אפילו אונזערע שוועסטער קינדער, אפגעבינדענע שוועסטער קינדער, רעד איך פון די, פון די בני ישמעאלים, וואס באגריסן מיך אזוי ווען זיי גייען אריבער, און ס'איז א גרויסע קידוש השם. אקעי לאמיר אריינגיין דא, אה, איין נאך א מעשה וואס איך פארציילט, איך האב שוין נעכטן פארציילט וועגן די קירבות וואס טאהשער רבי האט ארויסגעוויזן פאר מיין טאטן אויף זיין געזונט, האט מיך איינער פארציילט א מורא'דיגע זאך, אז יארן צוריק אין די תשי מ ווען ס'איז געווען די רדיפות גאר גאר שטארק, איז טאהשער רבי געווען אין וויליאמסבורג אויף שבת, און ער האט געפירט דארטן אין א פאבליק סקול האט ער געפירט דארטן די טיש, און מיין טאטע איז געקומען, און דעמאלטס איז געווען ממש אויף אזא אופן אז נישט נאר אז מען האט גערוידעפט מיין טאטע, נאר אויב איינער האט געוואלט מקרב זיין מיין טאטן, האט ער פאר דעם געליטן געפערליכע רדיפות. און דער טאהשער רבי האט דווקא יא מקרב געווען מיין טאטן ווען ער איז געקומען אויף טאהש זייער שטארק, כנל, כאמור, אזוי ווי צו מען נעכטן געזאגט. אבער דאס איז געווען די אינטערעסאנטע זאך, די טאטע איז אריינגעקומען דארטן, נישט געוואלט זיך אריינמישן און מאכן איינער קיינעם אנקאמפארטעבל, דער איך צולייכע, זיי געבענטשט. יא, איך האב געזען, איך האב געזען אלע אלע קאזינס זענען דא, ברוך השם. ער זאגט מיך שלומי סטעי סעיף, ווייל ס'איז דא ארום און ארום דא פול מיט שוועסטער קינדער. כ'האב נעכטן געטראפן דא אפאר חברה, איינער זאגט ער איז פון פאלעסטין, און די אנדערע זאגן מיך ער איז פון מצרים, זיי האבן געכאפט א קורצע שמועס, זיי זאגן מיך, wow. אַזעלכע ייִדן װי דיך האָב איך ליב, זאָגט ער מיך. פֿאַר װאָס? װײַל ער האָט מיך געפֿרעגט, צי איך האָב ליב די מלחמה. זאָג איך אים, נישט נאָר איך האָב נישט ליב די מלחמה. יעדער ייִד װאָלט זיך געװוּנטשן, ס'זאָל נישט זײַן קײן מלחמה. װאָס זאָל מען טאָן, אַז ס'איז אַזאַ מצבֿ, אַז, אַז די אַנדערע װילן הרגענען? דעמאָלט, װאָס געשענט איז, אַ בולע האָרגעך, אַ חשמל האָרגעך. אבער ווען יעדער איינער, דו ווילסט דאך אז איך זאל נישט הרג'נען, אקעי, און איך וויל אז דו זאלסט נישט הרג'נען, זאג איך אז יעדער איד איז מתפלל לא יעשה גוי אל גוי חרב ולא יעמוד איוב מחומו, קיינער וויל נישט ס'זאל זיין קיין קריגערייען, קיינער וויל נישט ס'זאל זיין קיין מחלוקת, און זיי האבן זיך אזוי, זיי האבן געזאגט יא, זיי זענען אויך מסכים אז ס'זאל נישט זיין, און שוין, האב איך געזאגט אז פיס וועט זיך אנהייבן צווישן מיך און דיך, און אז דו זען א איד און דאס נישט וועלן הרג'נען, עסטו אים ווינטשן דאס בעסטע, און איך וועל דיך ווינטשן גוט, דעמאלטס שטייען מיר שוין גוט. א קאפנים, האט מען געכאפט א פיקטשער צוזאמען, מאל זען צו איך קען עס ארויף לייגן. עניוועיס, לאמיר ארויף גיין דא אין די פאר, אה, כ'האב געוואלט פארציילן וועגן טאשע רעבע. סאו א קאפנים, מיין טאטע איז אנגעקומען דארטן צום טיש, איז געזיצן לעבן טאהשער רבי דעמאלטס די זיטשויעווער רבי זכי' סינגאלייני וואס איז געזיצן דארטן און טאהשער רבי האט מיך געזעהן מיין טאטן האט ער זיך אויפגעשטעלט און ער איז אים אנטקעגן געגאנגען ער האט אים א ווארעמע שלום עליכם געגעבן ער האט אים געזעצט לעבן זיך און ס'איז געקומען די און טאהשער רבי די זיטשויעווער רבי איז געזיצן אין די אנדערע זייט און זיטשויעווער רבי האט זיי צייט צו באטייטן שפעטער אז ס'איז צוגעקומען פון די מקורבים פון מענטשן וואס האבן זייער ליב געהאט אשר רעבי און געזאגט אז אז ס'איז נישט גוט אז ער זאל מקרב זיין דא אין וויליאמסבורג מיין טאטן ווייל אין טאהש קען ער טון וואס ער וויל אבער דא ס'קען אים נאר שאטן ווייל די מענטשן דא ער וועט עס נישט קענען אויסהאלטן און איז בעסער ער זאל אים נישט מקרב זיין. וואס האט אשר רעבי געטון? ער האט מחבר געווען מיין טאטן מיט בענטשן. האט ער ממש האט ער ממש מקרב געווען מיט א עקסטערע קרבת, א קרבת יסיירא דווקא, און טשויווער רבי האט עס באמערקט, טשויווער רבי זאגט פאר מיין טאטן דו האסט נישט קיין איינרוף וויפיל מענטשן זענען צוגעקומען צום רעבין אינמיטן געבעטן זיך צו אים אז ער זאל אוועקרוקן אביסל אראפרוקן פון די אויבן אן און און נאר פאר זיין אייגענע טובה וועגן, און טאהשער רבי'ס ריעקשאן איז געווען האסטו בענטשן, הקפנים לאמיר אריינגיין גלייך דא, און די צדיקים זאלן זיך נישט דערשראקן פון קיין מענטשן, פון קיין אנשי בליעל, זאל מען זיך נישט דערשראקן וואס אנדערע מענטשן גייען זאגן, און אפילו עס קען זיין ער האט פארלוירן אפשר מענטשן וואס האבן אים געוואלט געבן געלט, ווידעראום זעט מען אז טאהשער רבי האט זייער מצליח געווען, פונקט פארקערט, ער האט מער מצליח געווען ווי אסאך רביס, ווען ס'איז געקומען צו אידן וואס האבן געוואלט אים העלפן מיט געלט, אזוי ווייט אז טאהשער איז געווען איינער פון די רייכסטע מוסדות עט וואן פוינט און עס פאר עס בויען מוסדות בויען בנינים און געבן צדקה און אזויפיל זאכן. און איך געוואלט זאגן א מזל טוב פאר א תלמיד פון אונזער ישיבה א ידיד נפש שער בשרי א טשאבער אייניקל א עטשעדער אייניקל ר' מנחם טייטלבוים א ראדיקאלע ידות. זיי האבן יעצט חתונה געהאט נעכטן נאכט אין אמעריקע, כ'האב עס נישט געקענט מאכן פאר די חתונה, מ'עט שוין ביי די שבע ברכות זאל איך דארט זיין, איך וויל ווינטשן א מזל טוב בעומק לבה פון די גאנצע עולם מיט ווינטשן פאר זיי א געזונטע לאנגע הערליכע ביוטיפול לעבן מיט אהבה אחווה שלום ורעות, און ס'איז נאך דא ממש געציילטע בחורים וואס זענען נאך עוועילעבל, אטענשאן שדכנים, ס'גייט ווי וואסער. כאפטס אריין. שוין, א קאפנים זאל מען אריינגיין יעצט אין די פרשה דא, די פרשה גייט אזוי, קאפיטל י ז פסוק ו', על פי שניים עדים האט נעכטן גערעדט אז מען זאל אוועק הרג'נען און ארויס רוימען די ווארט ארום מקרבך וואס די אלע זאכן דארפן ווערן געטון דורך צוויי עדים אוי שלושה עדים אדער דורך דריי עדים ימות המית נאר אזוי קען מען הרג'נען א מת לא ימות מען זאל נישט הרג'נען על פי עד אחד איין עד איז נישט גענוג אז מען זאל הרג'נען מיט דעם.

למשפט ווען ס'קומט צו משפט לגבי א פסק הלכה וואס דו וועסט נישט קענען אליינס אונטערשיידן בין דם לדם אדער בין דין לדין און בין נגע לנגע דברי ריבות וואס דאס איז מען רייד פון קריגעריי קריגערייען און די הלכה וועט זיין וועלן זיין בשיריך אין דיינע שטעט. די חכמים פון שטאט וועלן זיך קריגן אין די הלכה, און זיי וועלן זיך נישט קענען פאראייניגן וואס זאל מען טון דא? דעמאלטס וקמת זאלסט דיך אויפשטעלן ועלית און זאלסט ארויפגיין אל המקום צו דאס פלאץ אשר יבחר ה' אלקיך בו, וואס דער אייבערשטער וועט אויסדערוועלן פאר דיך דארטן.

אל הכהנים הלוויים, די כהנים וואס שטאמען פון שבט לוי, ואל השופט וואס זיין זיין אין די סנהדרין, ואל השופט און דער וואס וועט זיין דער וואס וועט זיין דער שופט, דער דיין, אשר יהיה בימים ההם וואס וועט זיין אין יענע יענע טעג, מיני טו סעי, ס'קען זיין אז ער וועט שוין נישט זיין אזוי הייליג ווי די דיין זכרונו לברכה פון די פריערדיגע דור, און ס'קען זיין אז ער קומט נישט צו אפילו צום פריערדיגן רב משקל בני הגואל און פריערדיגן צדיק, אבער בימים ההם איז ער די בעסטע דארטן זאלסטו גיין, ודרשת.

יענס פסגו מדה דינא, וואס איז? נישט נאר זאלסטו זיך נאכפרעגן, ס'איז דא א מענטש וואס פרעגט א שאלה, און מען גייט ער פייפט און טוט וואס ער וויל, אנטשטאט צו גיין עס פרעגן און זיי זאלן דיך ענטפערן וואס איז, זאלסטו טון אזוי על פי הדבר, אזוי ווי די ענטפער לויט די פסק הלכה אשר יגידו לך, וואס זיי זאגן פאר דיך, מן המקום ההיא. פון יענעם פלאץ אשר יבחר השם וואס דער אייבערשטער וועט אויסוועלן, אזוי ווי די ספרים זאגן אז דער פלאץ אליינס העלפט אויך אז מען זאל צוטרעפן דארט צום אמת, ושמרת לעשות ככל אשר יוריך, און זאלסט אפהיטן צו טון אלעס וואס ער וועט דיך לערנען, אלעס וואס ער וועט דיך פסק'נען, אזוי זאלסטו טאקע טון, אז דו גייסט פרעגן דעם רעבען וואס צו טון, זאלסטו נישט נאכדעם אנפייפן, זאלסט אים פאלגן, גיי ווי דער רבי האט געזאגט אזוי, טו עס יעצט. מיט ארבייט על מימר פסגה מיט די חבר נח מן אסרי הי ד ישרא' השם יסיתר למעבד כחול ויאלפינא. זאגט דער נביא ישעיה קאפיטל נ א פסוק ק ב כה יאמר אדוניך השם אזוי זאגט דיין האר דעם אייבערשטער זאגט אזוי אלוקיך יריב עמי און דיין גאט וועט קריגן דיין קריג ער וועט פייטן פאר דיך הנה, זאגט ער, לקחתי מידיך את כוס התר עילו, געדענקסט נעכטן האבן מיר דיסקאסט אז ס'איז געווען א כוס וואס איז געווען די די שטראף כוס וואס וואס די האסט שוין אויסגעטרינקן, די האסט שוין אויסגעזייגט די לעצטע זאץ וואס איז געווען דארטן פון צרות וואס די האסט מיטגעמאכט, פערטיג, מיט דיך האט שוין געענדיגט, דער אייבערשטער נעמט פון דיין האנט דעם כוס התר עילו, את כי באה את כוס חמתי, און ער נעמט דעם בעכער וואס איז אנגעפולט מיטן צארן, לא תוסיפי לשתותה עוד, ער שוין מער נישט דארפן טרינקן פון דעם, שוין מער נישט גענוג שוין צרות געליטן געוואלד טאטן יא אפגעליטן, דארף שוין מער נישט מיטמאכן, די צרות איז שוין נישט דיינס, דו דארפסט שוין נישט מער דעם מיטמאכן, וואס וועט מען טון מיט דעם צרות, וועט מען שוין זען. כדנן אמר רבי ינאי איך ה' אזוי זאגט דער אייב דער גאט דיין האר פארן אייבערשטן ולקח דער אסד למעבד פרען איז דין אין מים.

וואס האט מען געזאגט פאר דיך שכי שכי אינטערטעיני דיך, וואס איז די טשאטש פון שבי שכי ונעבורו, בייג זיך אראפ און אונז האבן אריבערגיין אויף דיך, בייג דיך איבער דא און אונז האבן טרעטן אויף דיך, זיי האבן דיך געהאלטן אריין אונטערדרוקן אראפ, ותשימי כארץ גבהיך, גייוועך, אונז האסט געלייגט אזוי ווי די ערד דיין רוקן, האט זיך אראפגעלייגט אויף די ערד די רוקן דו זאלסט אריבערטרעטן און זיי האבן זיין אריבערגעטרעט אויף דיין רוקן כאילו דו ביסט אויף די ערד, דו ביסט א פלאר דא, אדער דא פשטים וואס זאגן אז ס'איז א נביאה דאס וואס ס'זאגט, אזוי ווי אלע אנדערע זאכן וואס מ'לייגט אריין אין די ערד צעגייט און ס'צעפאלט און ס'פארענדיגט זיך, אבער דו וועסט בלייבן אזוי ווי ערד בלייבט אייביג, וועסטו אויך בלייבן אייביג, אלע עלן גייען, אלע סלאנים עלן גייען, אבער דו וועסט בלייבן פאר אייביג.

זאגט דער פסוק ווייטער, קאפיטל נ ע ב, אירי אירי וועק זיך אויף, וועק זיך אויף, איטס טיים טו וועיק אפ, אוי אידעלעך אידעלעך, שוין גענוג געווען, גענוג געליטן, עס איז שוין מער נישט דערדרוקט, וועקטס ענק אויף, הייבטס ענק אויף, לפשי איז אייך ציון, ציון, ירושלים, קענסט דיך שוין אנטון מיט דיין שטארקייט, דו ביסט אייביג געווען אזוי שטארק, נעבעך נאר אין גלות האט מען דיך געמאכט אויסקוקן ווי א שוואכענטשקע, אבער ס'טוט דיך אן א שטארקייט, לבשי בגדי שפארתיך ירושלים עיר הקודש, טוט דיך אן דיין שיינקייט, דיין בגד פון שיינקייט, דיין לבושים פון שיינקייט, ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד, ס'וועט זיך שוין מער נישט פארמערן יעצט צו קומען אין דיר אור רעל וטומאה, ווייל דורכאויס די גלות איז געווען א רעילה מיט טמאים וואס האבן געהאלטן און איין זאגן, דאס איז אונזערס, לאז מיך קומען דא און זיין, דאס איז זיין מיינס, אבער ווען די גאולה קומט אן, דעמאלטס איז שוין נישט דא מער קיין שום שליטה פון די ארעל וטמא, זאגן די מפרשים אז ארעל גייט ארויף אויף די אדומים וואס זיי זאגן אז דאס איז מיין הייליג לאנד, וטמאי מיינט צו זאגן אז די וואס האבן זיך יא געמל'עט

איז נהרי מאי אופקימי שביער ישוריים, ביטע וועק דיך אויף פון די ערד, שטעל דיך אויף געפאנגען יושבי ירושלים, שטיי צונג אויף פון די ערד און זעץ זיך אויף א בענקל ירושלים, גענוג שוין פעם, איז פתחי ממוסרי צווארייך,

אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט חינם נמכרתם, אומזיסט זענט איר איצט פארקויפט געווארן, ווייל האט איצט געפאלגט דעם יצר הרע, און איצט האט גארנישט פון דעם פארדינט, אבער ולא בכסף תגעו לי, און איצט וועטס נישט דארפן האבן קיין געלט צו באצאלן פאר די אומות אויסגעלייזט צו ווערן, ס'גייט זיין, עטס זענטס פאר פרי געווארן אויכעט, נעבעך מיטגעמאכט אזויפיל, עטס דארפטס נישט באצאלן פאר זייער אויסגעלייזט ווערן, נאר נאר מיט תשובה עטס עטס תשובה טוהן, זאגט רשי אלא בתשובה, עס וועט שיווער טון און עס ווערן אויסגעלייזט, דו דארפסט גארנישט באצאלן פאר זיי קיין קיין געלט ארויסצוקריכן פון דעם גלות. אריי קעדנאנא אומר השם, מה גאון איז דאבנען ולא בכסף דספרקין. זאג תהילים קאפיטל עיין היי פסוק יט, ואני אגיד לעולם, און פון יעצט און ווייטער, זאגט ער אזוי, די קאפיטל האט געווארנט די פעלקער אז זיי זאלן זיך נישט אויפהייבן קעגן דעם אייבערשטן, ווייל ער איז דער שופט פון דער גאנצער וועלט, און ער וועט זיי באשטראפן מיט א גרויסער שטראף און זיי פארשניידן פון דער וועלט, און דער צדיק וועט דערהויבן ווערן, ואני אגיד לעולם. און פון דעמאלטס וועל איך אלעמאל פארציילן די גבורות פונעם אייבערשטן, און די נקמות וואס דער אייבערשטער האט פון זיי גענומען, אז זמרו איך וועל זינגען און לויבן לאלוקי יעקב, צו די גאט פון יעקב, וכל קרני רשעים אגדיה, און אלע הערנער, וואס טייטש די רשעים, וואס זיי האבן זיך געוועלטיגט, זיי האבן געהאט א כבשות, וואס זיי האבן געהאלטן איין געוועלטיגן, אגדיה. די וועל איך פארשניידן, ס'וועט זיך אפטוען די גאנצע קאנטראל פון זיי, נאר ווער ס'וועט איבערנעמען, תורה ממלכות וועט דערהויבן ווערן, קרנות צדק, דאס מיינט צו זאגן די געוועלטיגונג פון צדק, וועט זיך אזוי אויפהייבן אז אלע רשעים וועלן אונטערגיין. מיט דעם ענדיגט מען קאפיטל עיין היי. יעצט הייבט מען אן קאפיטל עיין וו. למנצח בנגינות, מזמור לאסף, שיר, אסף זאגט די מזמור, די מזמור רעדט פון די מפלה וואס סנחריב און זיין מיליטער וועלן האבן נעבן ירושלים, און די מפלה וואס גוג און מגוג וועלן האבן ווען משיח וועט קומען. נודו ביהודו אלקים, דעמאלטס וועט דער אייבערשטער באוואוסט ווערן צווישן שבט יהודה, בישראל גדול שמו, זיין נאמען וועט זיין גרויס ביי אידן, און דער אייבערשטער וועט נקמה נעמען פון די גוים וועלכע באלאגערן ירושלים, ויהי בשלום סוכו, זיין סוכה, מיינט נישט צו זאגן זיין סוכה, דאס מיינט זיין ריהונג, זיין פלאץ וועט זיין בשלום אין ירושלים, וואס איז, וואס ווערט אנגערופן שלום, וואס ירושלים איז בעצם א פלאץ וואס איז קאמפליט א מענטש, עס איז שלום, עס איז גאנץ, ומעונותו בציון, און זיין וואוינונג וועט זיין אין ציון אין בית המקדש, ער וועט צוריק קומען אהיים. טאטעלע קום שוין אהיים, טאטעלע קום שוין אהיים, טאטעלע קום שוין אהיים, אהיים אהיים אהיים אהיים. איי פרעגט מען ווי אהיים? אויף דעם זעלבן טאן איז דא דעם אלטן ניגון והר אבוויני והרייני בבניני ושמחייני שמחייני בסכינותי, ס'טייטש אז דו עסנסט בויען, אויפבויען דיין היים, וועסטו שוין קענען אהיימקומען. בעט מיט'ן טאטעלע קום שוין אהיים ווען דו וועסט אויפבויען די בית המקדש. יעצט גייען מיר לערנען מסכת סוטה פרק ו', און ס'האט נאר פיר משניות. לאמיר אנהויבן משנה א', מי שכנראה אשתו ונסתרה, אויב איינער האט שוין געווארנט זיין ווייב אז זי זאל זיך נישט באהאלטן מיט א פרעמדן מאן, ונסתרה זי האט זיך יא באהאלטן, און אפילו עס איז נישט געווען קיין קלארע באווייז וואס איז געקומען מיט קראנטע מקורות, נאר. אפילו שמע מה אף א פארייך, אפילו געהערט פון א פייגל וואס וואס פליעט אריבער און האט אים עס געזאגט, עס איז א עקספרעשאן פון א שוואכע ראיה האט אים עס געברענגט, ס'איז דא מפרשים וואס זאגן אז אפילו א פאפאגיי האט אים פארציילט דאס וואס גייט פאר דא, איך האב עס געהערט פון הרב רבי יואל מייזליש וואס איז די מגיד שיעור פאר חק שוין פאר יארן לאנג, האט ער געטייטשט. אז מען אויף א פאררייכט קען מיינען, זאגט ער, אמאל פלעגט מען שיקן א בריוו מיט א פייגעלע וואס האט וואס האט אריינגעלייגט א בריוו א נאוט אין מויל און האט עס דעליווערט אהין, סאו אפילו אויף א פאררייכט ווייסט נישט קלאר, ס'איז נישט קראנט אז מען זעט אין בריוו דארטן עפעס זאגט מען העי, דיין ווייב האט זיך באהאלטן מיט איר, אדער היינט קען עס שוין מיינען א טוויט. א פייגעלע וואס קומט און ברענגט אים אזא מעסעדזש, אבער איך ווייס נישט אויב ענדערש עס איז ממש דאס, איך האב שוין אליינס צוגעלייגט וואס איז מאכט נישט קיין סענס, ווייל לשון הרע קען גיין אזוי און אזוי, עס מוז נישט זיין אמת, אבער דאס מיינט צו זאגן אז עס איז דא א קראנטע מקור אבער עס איז נישט אזוי, עס איז נישט אזוי סטראנג. אמת יויתי האט ער שוין געווארנט און עס זאל זיך נישט באהאלטן, אונז האט זיך יא באהאלטן און עס איז דא איינער וואס קומט זאגן אמת יויתי. זאל ער געבן ויתן די כסובה, זאל ער ארויס זאל געבן א גט און געבן די כסובה, דברי רבי אליעזר ר' אלטר רבי אליעזר רב שי' אומר עד שישיא ס'מוז זיין א שטערקערע ראיה, ווען אין די קאנטרי איז דא ווען ס'ווערט פינסטער ביינאכט קומען די פרויען ארויס און זיי שטריקן ביי די אור פון די לבנה, די לבנה שיינט קענען זיי שטריקן, און דארטן איז א גוטע צייט צו, ווי מען זאגט, יענטערנען. מען דיסקאסט אלעס, וועגן דעם, וועגן יענעם, די לעיטעסט, די לעיטעסט גאסיפ. סאו ווען מען פארציילט שוין דארטן, ווען מען רעדט שוין דארטן וועגן דעם, דאס מיינט צו זאגן, די ריכטיגע חברה, די סי בי עס, ס'דא די מענטשן וואס זיי זענען אזוי ווי סי בי עס, זיי האבן אייביג די נייעס. און אז זיי פארציילן שוין דאס, זאל מען וויסן אז עס איז שוין גענוג פרוף. סאו אזוי זאגט רב שיע עד שישי ויתני בה מוזרות בלבנה, די שפינערס, די וועבערס וואס זיי מאכן די סחורה דארט ביי די לבנה, ווען זיי פארציילן שוין דארטן דעמאלטס האלסטו וויסן אז ס'איז אלט. סי' ב', אמר, משנה ב', אמר עד אחד אני ראיתיה, איין עד זאגט איך האב געזען שנית מעת אז זי האט זיך מטמא געווען, לא הוסיף שויסה, האט מען שוין נישט געגעבן קיין טרינקן. און מען האט געגעבן א גט ווייל טאר נישט וואוינען צוזאמען, מען האט נישט געדארפט גיין טרינקען, ווייל טרינקען האט מען נאר געדארפט געבן פאר איינעם וואס איז געווען א ספק, אבער דאס איז שוין נישט קיין ספק, ולא עוד, אלא אפילו עבד, אפילו אן עבד, וואס געווענליך וואלט מען נישט געזאגט איז א גוטע עדות, אפילו שפחה, הרי לנאמנים גלייב איך אבער יא, אף לפסלם מכסיבות אפילו צו פסל'ן פון די כסיבה, זאגט די משנה אז ס'איז דא געוויסע מענטשן וואס זיי האבן א נגיעה וואס זיי, נארמאל וואלט איך נישט געגלייבט, ווייל זיי קען זיין זענען זייער מעגליך זענען שונאים פון די פרוי, ווער? חמותה איר שוויגער, דא רעדט מען פארשטייט זיך פון א שניר וואס מאכט טראבל, זי באהאלט זיך מיט פרעמדע מענער, און די מאמע פון די מאן איז זייער ברוגז, וואס טוסטו וויי טון די הארץ פון מיין זון, יא מען רעדט נישט סתם, א שוויגער איז סתם אזוי זייער א נייס זאך, א שוויגער איז די בעסטע זאך, מען קומט סופארטן, אבער די זעלבע שוויגער העט זיך אננעמען פאר דעם זון אויב טאמער די פרוי וועט מאכן טראבל, ממילא העט עס אויסקוקן כאילו זי איז עפעס א שלעכטע שוויגער דא, אבער פונקט פארקערט, די שוויגער וואס נעמט זיך אן אויף איר זון, איז זיך א מוסר דער שוויגער באט זי זוכט נישט די טובה פונעם שניר זי נעמט זיך נישט אן פאר די שניר זי האט זיך אנגענומען פאר איר זון איז זיך א מוסר איר שוויגער איר בת חמוטה די טאכטער פונעם שוויגער וצרותן און איר צרה די אנדערע ווייב ויבמתן און יבמה בת בעלה און די טאכטער פון איר מאן הראיה לנאמנות אפילו נארמאל וואלט איך זיי נישט באגלייבט דא גלייב איך ערגער יא אבער ולא לפסלה מכסיבותא נישט צו פסל'ן מן הכסיבה אלא שלא תשתה נאר אויף אזוי ווייט אז זי דארף נישט מער טרינקען פון די דעיס נאר זי הייסט שוין אז זי האט זיך מטמא געווען. משנה ג' שהיה בדין ס'וואלט געדארפט זיין א קל וחומר, און מה עם העדות הראשונה שאין אוסרת איסור עולם מה אכ די ערשטע עדות וואס דאס האט איר נישט גע'אסר'ט קיין אייביג איסור, די ערשטע עדות איז נאר געקומען זאגן אז זאל זיך נישט באהאלטן. איז מיט דעם אלעם און עדות האחרינה איז שאוסרת איסור עולם די צווייטע עדות וואס גייט איר אסר'ן פאר אייביג מיט איר. איינע דין וואלט נישט געפאסט די זעלבע זאך שלא תתקיים הפוך מן שניים אז ס'זאל נישט זיין ווייניגער ווי צוויי מענטשן וואס זאלן זיין עדות ס'זאל זיין אפי' שני עדים תלמוד לומר אבער ס'שטייט דא ועד עין בה און א עד איז נישט דא דארטן מיינט צו זאגן כל עדות שיש בה סיי וועלכע עדות וואס איז דא דארטן קל וחומר עדות הראשונים מעתו. ואם מאי אם עדות אחרונה שהיא סרטה איסור עולם, מה דאך די אנדערע עדות, צווייטע עדות, וואס ס'גייט איר אסר'ן א איסור עולם, הראיה מתקיימת בעד אחד וואלט זי וואלט עס געשטעלט איר אין איין עד, עדות ראשונה שאינה סרטה איסור עולם, די ערשטע פאר עדות וואס גייט איר נישט אסר'ן קיין אייביג איסור, אינו דין שמתקיים בעד אחד, מאדערט די צווייטע חלק וואס גייט אסר'ן פאר אייביג איז גענוג איין עד, זאל איך זאגן די זעלבע זאך אויפן ערשטן גרופע פון עדות אז ס'זאל זיין איינס גענוג, תלמוד לומר, שטייט אין פסוק כי מצא בה ערוות דבר, זעסט די אינטערסאנטע לשון דבר, ס'קען זיין כי מצא בה ערוות ערוות דבר, און להלן נאמר שפעטער זאגט מען על פי שניים עדים יקום דבר, זעה איך די דבר דבר זאג איך א גזירה שווה. מה להלן על פי שניים עדים אזוי ווי דארטן צוויי עדים אויף כאן על פי שניים עדים משנה ד' עד אומר נתמאס איין עד זאגט עס איז געווארן טמא ועד אומר לא נתמאס און איין עד זאגט עס איז נישט שוין געווארן טמא איש האומרת נתמאס ואיש האומרת לא נתמאס אויב עס איז שוסע דעמאלט איז זי א ספק דארף זי טרינקען און אזוי וועט מען געוואר ווערן אחד אומר נתמאס איינער זאגט זי איז טמא געווארן ושניים אומרים לא נתמאס און די צווייער זאגן אז זי האט נישט געטוהן מיט א שווער דארף זי טרינקן, שניים האבן מער עס ניט מייז, צוויי האבן געזאגט אז זי איז טועם געווארן ואחד אומר לא ניט מייז, און איינער זאגט אז זי האט נישט געטוהן געווען, לא הויסע שויסע, האט זי נישט געדארפט טרינקן, נאר וואס דען, זי האט נישט געטארט טרינקען, און מען גלייבט די צוויי עדות אז זי איז נישט ריין, און די מאן דארף איר געבן א גט, און. אן א קציבה. זאגט די גמרא, אמר רבא בר רב הינא, מסכת סוטה דף ל ט עמוד א, אמר רבא בר רב הינא, האט רבא בר רב הינא געזאגט, כיוון שנפתח ספר תורה, איינמאל מען עפנט דעם ספר תורה אסור לספר, טאר מען שוין נישט שמועסן, אפילו בדבר הלכה, אפילו טאמער איינער וויל דיסקאסן יעצט הלכות, ווען דער ספר תורה איז אפן טאר מען נישט דיסמיסן קיין שום דבר הלכה אפילו. שנאמר, דאס לערנט ארויס פון נחמיה וואס דארט שטייט און כפסחו עמדי כל העם, שטייט עמדי זיי זענען געשטאנען, פשוט פשט הייטש עמדי געשטאנען, זאגט ער אבער ועמדי אין ואין עמדי אלא שתיקה, ווען ס'שטייט עמידה מיינט מען צו זאגן אויך שטיין און שווייגן, שנאמר ווייל ס'שטייט ואין איוב והיכלתי און איך האב געווארט כי לא ידע בעדי ווייל זיי האבן נישט גערעדט, כי עמדי לא עני עוד, זיי האבן געשוויגן און נישט געענטפערט. זע איך אז ס'שטייט כי עמדי זענען געשטאנען מיינט צו זאגן אז זיי האבן געשוויגן. זעט מען פון דא אז עמידה מיינט שווייגן. רב זיירא אמר רב חיסדא, רב זיירא האט נאכגעזאגט פון רב חיסדא, מאן כ, מ'זעט פון דא, ס'שטייט אין פסוק, ואזני כל העם אל ספר תורה, און די אויערן, פון יעדן האט זיך געוואנדן צום ספר תורה, מיינט צו זאגן יעדער הערט צו און יעדער איז שטיל. זאגט די גמרא, שאל תלמידיו את רבי אלעזר בן שמעיה, די תלמידים האבן געפרעגט פון רבי אלעזר בן שמעיה וואס איז געווען א כהן, במה הארכת ימים, מיט וואס האסטו זוכה געווען צו אריכות ימים, אמר להם האט ער זיי געזאגט, מן יומי לא עשיתי בית הכנסת כפעם באריה, איך האב קיינמאל נישט דיסרעספעקטעד דיסרעספעקטעד די בית הכנסת, די שול איז ביי מיך געווען אזוי הייליג אז אפילו עס איז געווען איין טיר, וואס איך גיי ווען אריין די טיר און איך קום ארויס פון די אנדערע טיר וואלט איך עוואוידעד ארומצוגיין די גאנצע בלאק און איך וואלט געמאכט קערצער מיין וועג, איך וואלט געהאט א שארט קאט, כ'האב עס קיינמאל נישט געטון ווייל ס'האט נישט געפאסט, ס'איז נישט קיין כבוד בית המדרש און בית הכנסת אריינצוגיין פון איין פלאץ ארויסגיין פון אנדערע פלאץ סתם אזוי ווייל איך וויל האבן א קערצערע וועג. ולא פסעתי על ראשי עם קודש, און איך האב נישט געטרעטן אויף די קעפ פונעם הייליגן פאלק פון די אידן, דאס מיינט צו זאגן אז ווען ער האט פארגעלערנט איז געווען א גרויסע עולם זאל אריינקומען אין בית מדרש לערנען, און אמאל איז געווען אז די תלמידים זענען געזיצן אויף די ערד, און טאמער וואלט ער אריינגעקומען שפעט וואלט ער געמוזט אזוי איבערטרעטן יעדן איינעם אזוי פון קעפ אזוי אן ווילאנג ער זאל אנקומען צו די אויבן אן, אבער ער האט געמאכט זיכער אייביג צו קומען פרי פאר יעדן איינעם, אזוי. אז ס'איז קיינמאל נישט אנגעקומען אז ער זאל דארפן איבערקריכן די מענטשן פון קעפ. איך האב רעספעקטעד בית הכנסת, איך האב רעספעקטעד אידישע קינדער, ולא נשאתי כפי בלא ברכה. און ווען איך האב געבענטשט אידישע קינדער, האב איך קיינמאל נישט געבענטשט אידישע קינדער אן א ברכה. דאס מיינט צו זאגן איך האב רעספעקטעד די ברכת כהנים אויך. איך האב געוואוסט אז דאס איז א אייבערשטער האט געוואלט איך זאל געבן א ברכה פאר די אידן, ווייל ער זאגט ואני אברכם. איך וועל, דער אייבערשטער אליינס זאגט אז איך וועל בענטשן, ממילא האב איך אייביג געמאכט א ברכה פארדעם. פרעגט די גמרא מאי מברך, וועלכע ברכה רעדט מען פון דא? וועלכע ברכה מאכט מען? אמר רב זיידא אמר רב חיסדא, זאגט רב זיידא נאכזאג פון רב חיסדא, אז מען מאכט די ברכה ברוך אתה ה' אלקי מלך העולם אשר קידשני בקדושתו של אהרן, האסט אונז באפוילן און געהייליגט מיט די הייליגקייט פון אהרן, בצבעון איז עס באפוילן, לברך את עם ישראל באהבה, האסט אונז באפוילן אז זאלסט בענטשן אונז אידישע קינדער, זאלסטו בענטשן מיט ליבשאפט, מיט אהבה, כי עוקר קרעי מאי אומר, ווען די כהן גייט אוועק פון זיין פלאץ פון דיכן וואס זאגט ער, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו, זאל זיין די ווילן פון דיך רבונו של עולם הרב די וועלט, שתהי' ברוך הוא זי ע. אז די ברכה של צבני וואס דו האסט אונז באפוילן לברך את עמי ישראל צו בענטשן די אידישע קינדער, לא יהי' בה מכשול ואבן, זאל נישט זיין א מכשול קיין באשטרויכלונג און קיין זינד. וכי מהדר אפי' בציבורא מאי אומר, ווען ער ענדיגט ברכת כהנא און דרייט זיך אוועק זיין פנים פון ציבור, וואס האט ער געזאגט?

דאס מיינט צו זאגן, קוק אראפ פון דיין וואוינונג אין הימל, און בענטש דיין פאלק, דאס מיינט שטום צו צו אונזער ברכה, אזוי שטייט אין פסוק ואני אברכם. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, אין הכהנים רשעים בכף קשרי אצבעותיהם, די כהנים טארן נישט איינבויגן זייערע פינגערס עד שיחזרו פניהם מן הציבור. ווי זיי דרייען זיך אוועק פון ציבור דעמאלטס קענען זיי זיך ווען מען גייט אזוי דארפן זיי זיך אראפבייגן נאר איינמאל זיי דרייען זיך אוועק פון ציבור און ר' זיידא בן חסדא עיין הקורא רשאי לקרוא כהנים די שליח ציבור טאר נישט אויסרופן כהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור ווילאנג די עולם האט געענטפערט אמן אויף מודים ער ענטפערט אתה ה' אחיך לכונו להודות אמן און נאכדעם זאל ער זאגן כהנים זאל ווארטן ווילאנג מען ענטפערט אמן קודם. מען דארף בקיצור מען דארף געבן ספעיס פאר יעדן איינעם, יעדער איינער דיזערווט זיין ספעיס, כאפט נישט אריין יענעם, נעם נישט אוועק פון יענעם זיין פלאץ, ואין הכהנים רשאין להשכיל בברכה, די כהנים זאלן נישט אנהויבן זאגן יברכך עד שיחל הדיבור בפי הקורא, ביז דער שליח ציבור האט געענדיגט אויסרופן כהנים, ואין הציבור רשאין לענות אמן, און דער ציבור טאר נישט ענטפערן אמן עד שתיחל הברכה מפי הכהנים, ווען די כהנים האבן געזאגט וישמריך. אוה ניין, אזוי דארף עס גיין. ואין הכהנים רשאין להסכם בברכה אחרת, די כהנים טארן נישט אנהייבן זאגן די קומענדיגע ברכה עד שיכלה אמן מפי הציבור, נאך פאר די ציבור האט געענדיגט זאגן אמן אויף די פריערדיגע ברכה. והא אמר רב זיידא בן רב חיסדא, אין הכהנים רשאין להחזיר פנים אל הציבור עד שישכיל שליח ציבור ואת המשלים, די כהנים טארן נישט ארויסדרייען זייער פנים פון ציבור ביז די שליח ציבור הייבט אן סיום שלום טוב וברוך אדער סיום שלום ואין ראשון לעקר רגליים, און זיי טארן נישט ארויסגיין ארויסטרעטן פון זייערע פיס פלייערלעך און אוועקגיין עד שיגמור שליח ציבור סיום שלום, ווען דער עולם און שליח ציבור האט שוין געענדיגט די תפילה פון סיום שלום, ברוך אתה מישראל והשלום. סקאדער איז סקאדער, שוין ענדיג די גאנצע זאך, דעמאלטס קען ער אוועק גיין, דעמאלטס זאגט מען שכוח קיינעם, שכוח קיינעם. ואם לא זר דמכיס די עיני ציבור לשון להתנענס עמהם עד שתכלה ברוחם מפי הקורא. דאס ווען ווען די ווען די בעל קורא ווען מען ליינט די דער וואס מאכט די ברכה און ער רופט אויס ברך את שם מבורך און ער ענדיגט די לעצטע ברכה דעמאלטס טאר מען נישט זאגן די טאר מען נישט ענדיגן אנהייבן ליינען ווילאנג מען ענדיגט די ברכה. ואין הקורא רשאי לקראת בתורה, בעל קורא טאר נישט אנהייבן ליינען די תורה. עד שיכלה אומן מיצית מפי הציבור, ביז ווילאנג ער געענדיגט זאגן אמן אויף די ברכה פון די עולה לתורה, פארוואס? ווייל די צוויי קולות קענען נישט ווערן צוזאמען געהערט, תרי קולא לא משתמע. אמר ר' תנחום, אמר רבי ישעי', האט ר' תנחום נאכגעזאגט פון רבי ישעי' בן לוי, המפטיר בנביא, דער וואס איז עולה און גייט אויסרופן אויף תורה, גייט זאגן מפטיר, צריך שיקרא בתורה תחילה, ער קען נישט סתם אזוי, נאכן מפטיר, ער דארף אויך די אויסגעהערט, מען דארף רופט אים אויף אויף די לעצטע מפטיר, די לעצטע ליינען פון די פון די תורה, ער זאל אויך עולה זיין די תורה. זאגט די זוהר הקדוש, חלק ג', מצורע דף נ ח עמוד א', אמר רבי אלעזר, רבי אלעזר האט געזאגט אזוי, אין די זוהר גייט מען זעהן אינטערסאנטע זאך, אז ווען א מענטש זינדיגט, וואס געשענט איז, אז ס'דא א סערטען טעמע וואס גייט און קאנעקט זיך צו אים, און די טעמע געבט אים ענערדזשי צו זינדיגען נאך, און ס'ברענגט אים צו אז ער זאל גיין אין א ספיירעל, אין א ספיירעל דאונווארדס, ס'זאל אים העלפן צו זינדיגען נאך און זינדיגען נאך און זינדיגען נאך. וואס טוט די אייבערשטער ברוב רחמיו וחסדיו? ער שיקט אראפ דינים דקדושה, און די דינים דקדושה גייען זיך און כאפן זיך און לויפן אראפ צוזאמען מיט דעם, מיט די אלע עבירות וואס עס גייט און די פייטן זיך און די מענטש הייבט אן צו פילן אז עפעס א פייט גייט דא פאר און ער פייט אז ער זאל סטאפן און עס זאל אים אנכאפן און עס זאל אים צוריק האלטן פון פאלן ווייטער און נאכדעם די מענטש האט חרטה און ער טוט תשובה איז נאכנישט גענוג אז ער האט תשובה געטון ער דארף זיך אויך צוברעכן און דורך די צוברעכן גייט אוועק גיין פון אים די דינים אויך. ביקאוז ווייל ווי נישט ווי אז די דינים זענען דארטן יעצט אפילו ער געפייט די די טומאה און איז שוין נישט טמא ער טוט ער זינדיגט שוין נישט איז ער נישט אטאמאטיק גלייך יעצט אויס גרינג ס'איז אים נישט גרינג ער גייט דורך מיט א צובראכן הארץ מיט א צובראכנקייט און דעמאלטס גייט אוועק פון אים די סיי די טומאה און סיי ס'ווערט פון אים גרינגער אויכעט צו קענען ארויפגיין צוריק און גיין מעלה מעלה. לאמיר זעהן אינעווייניג, אמר רבי אלעזר האט רבי אלעזר געזאגט, ספ ס שטייט ויזרתם זאלסט אפטיילן את בני ישראל, די אידישע קינדער מיט טעמותים פון זייער טעמים, בטעמים את משכני אשר בסוכם וואס די האבן מטמא געווען מיין משכ די שכינה וואס רוהט אש ב ב צווישן זיי, ויזרתם, ס'איז א אינטערעסאנטע מין לשון ויזרתם, ס'זאל קען שטיין, ס'דא נאך אסאך מין לענגווידזשעס פון אפטיילן, וואס הייסט ויזרתם? עפעס אינטערעסאנטע זאך וויל ער מיר זאגן דא, נו ויזרתם כהאי זר. די איהי זאר מקילי, ער איז אפגעפרעמדעט, ער איז געפרעמדעט, אזוי ווי איינער וואס איז מיט א חבר וואס ברענגט אים נאר צו שלעכטע זאכן, ער איז א בעד אינפלוענס אויף אים, איז די בעסטע איידיע פאר אים ער זאל זיך אפפרעמדען פון אים, זיי נישט אזא גוטע פרענד, זיי אביסל מער פרעמד, גיי פון דעם ניענט צו דעם מעם, פון פריינד צו פרעמד. מיין פריינט, דו מוזט נישט זיין, דו קענסט זיין גוט צו יעדן איינעם, אבער זייט נישט זיין גוט מיט יעדן איינעם. טאמער ער איז א בעד אינפלוענס אויף דיך, און ווען דו ביסט מיט אים ברענגט ער דיך צו אז זאלסט טון זאכן וואס איז נישט גוט פאר דיך, דעמאלטס זוך דיך נייע חברים, און פרעמד דיך אפ מיט אים, דו מוזט נישט זיין זיין פרענד. דאס מיינט זאגן, זאר, זיי פרעמד, אזוי ווי א זאר, זאגט ער, והזהרתם, דו זאלסט דיך אפפרעמדען, כי הי' זאר, די אי איז זאר מקילי, ולא יתחבר, אזוי ווי די אידן, וואס איז פרעמד פון אלעם, ולא יתחבר, וואס זאל זיך נישט באחבר'ן, במה דלייסא דליה, וואס איז נישט צו אים, וואס באלאנגט נישט צו אים. תוך אז זי געקומען זי. בשעתו די מסואב מן האנושה לסתר ווען א מענטש דא אונטן איז זיך מטמא, מסואבן לוין בקהלה, איז נישט נאר דא אונטן האט זיך מטמא געווען נאר ער איז מטמא אלעס פון אונטן ביז ארויף אויבן אלע זיינע טשענעלס ווערן טמא, והא איתמר, אונז האבן דאך שוין געלערנט אז דורך דעם וואס א מענטש זינדיגט בשעתו די רוח מסואבה, דורך דעם וואס ער זינדיגט איסר לסתר איז ער נסערה דא אונטן,

די שיסע די קדישה, ס'איז די שיס פון די קדישה, די דינים פון די קדישה, די הבנחות וואס קומט אראפ אויכעט צוזאמען מיט אים, קריכט אראפ צוזאמען מיט אים צו די דאון צו די לאו, און מוחה ביי און ער קומט מוחה צו זיין, טאטעלע ווי גייסטו, ווי לויפסטו, ער לויפט אים נאך, די דינים לויפן אים נאך אריין, ער האט אים אריין ביזן קלאב, לא אשתכח, אבער און נאכדעם.

איין דין אויף נאך דינען, איך געדענק נישט טרייען ריחם השתכחה בעלמא, ס'איז דא צוויי ריחות אין די וועלט, איין חד ריחא דדינא וואס איז פון צד הקדושה, וחד ריחא דמסואבה, און איין פון די דינים וואס ער האט אליינס באשאפן פון די דורך די יצר הרע דורך זיינע עבירות, די צוויי זענען דינים, ביידע זענען דינים, און ביידע געפונען זיך דארטן. אמר רב אלעזר איצטרך אנא הוכחה למימר מילא לא לפני מעבר, איך מוז דיך פארציילן יעצט עפעס וואס איך האב געהערט פון מיין הייליגען טאטען, ווער איז געווען זיין טאטע? ר' שמעון, ר' שמעון בן חי, תוא חזי האט מיך געלערנט, הוכי אפי' נאר מנ ע, אדער אזוי האט מיך טאטי געלערנט, מנהיגא דבעשה, דאס וואס ער זאגט, וואס האבן מיר יעצט געלערנט, דא לערנט מען זיך אראפ פון א נגע, אזוי ווי ס'איז דא א נגע אויף די סקין, איז אויך דא א נגע אויף די הויז, וכד ריחה מסואבה אשארי בביתו, ווען ס'איז דא א ריח א טומאה וואס הערשט אין די הויז, קידשא בריחה בועלא דקהלא, און דער אייבערשטער וויל אז ער זאל עס רייניגן, וואס טוט דער אייבערשטער? שו דער נגע צרעת בבית, שיקט ער א נגע צרעת אויפן וואנט פונעם הויז, לקטר כדא בדא, אז ס'זאל די ריח פון די דין קשה זאל מקטר זיין און זיך מלחמה האלטן מיט דעם, וההיא נגע לא עדה בין ביתה, און דער נגע גייט נישט אוועק פונעם הויז, ואף על גב די רוח משא אבה, כאטשיג די רוח הטומאה איז סטאליק מהאי בעיסיק גייט אוועק פון אים, צו ער טוט תשובה, צו די כהן זאגט אים שפאר דיך איין, טו אלע זאכן, גייט עס גיי אוועק, אלעס גייט אוועק, אלעס וועין אוואויל, אבער ואף על גב די רוח משא אבה, איז גייט עס נישט אוועק קאמפליטלי עד די יתנצם בייסע ווילאנג מען דארף צושטויסן דעם הויז אוונען סיי די שטיינער וואוען סיי די העלצער כולל אלעס דארף מען צוברעכן און צושטויסן כדין איז די כעסרא און נאר דעמאלטס גייט אוועק די רוח הטומאה און ער ווערט ריין כהאי גוונא מאן דסתאוה אויף די זעלבע זאך ווען א מענטש וואס איז זיך מטמא באיסור ריח מסואבה ושרה עליה, און ער איז עורר א ריח הטומאה וואס רוהט אויף אים, כד בויע קדשי בריחי לדכוה עלמא, ווען דער מענטש, ווען דער אייבערשטער וויל ראטעווען און אים רייניגן אין זיין קליינע וועלטעלע, וואס ווערט אנגערופן די גוף, א מענטש איז א קליינע וועלט, סאו די וועלט מיינט צו זאגן זיין דער מענטש וויל געראטעוועט ווערן, איז עס א ריח דינה תקיפה, איז אים עורר א ריח, א שטארקע ריח דינים וואס קומט פון די צד קדושה, והשתכח בעלמא און ס'געפינט זיך אויף די וועלט. ס'מאכט אים יסורים, ושרי אל העיר ריחם סואבה, און ער רוהט אויף דעם ריח הטומאה דארטן, און מקטרג הדא בזו, ער וויל זיך דארטן דאס פייטן אז זאלסט עס אויפהערן, זאלסט נישט גיין אויף יענע דרכים, באט ער שטייט דארטן און ער ברענגט דיך אריין מורא'דיגע יסורים, א מענטש גייט מיט, ער ווייסט נישט וואס גייט פאר, פארוואס בין איך אזוי דיפרעסט יעצט, וואס גייט פאר, פארוואס בין איך אזוי צובראכן יעצט, אה ער כאפט נישט אז דאס איז די צד הקדושה די דינים קומען פייטן דא מיט זיינע דינים,

לאנג זי האט נישט צובראכן זיין אייגענע וועלטעלע דארטן, זיין הארץ, זיין אברים באקומען א צובראכנקייט, און דעמאלטס כדי נישט דקה עלמא דעמאלטס ווערט זיין קליינע וועלטעלע ריין, וואס אברים נאר ריחמ עשו אהרן און די רוח הטומאה גייט אוועק דארטן, ואל משתכח בדחי און דעמאלטס זיין וועלטעלע ווערט צוריק געריינט. דאס מיינט צו זאגן אז די זעלבע כח. אז ער ווייסט א מענטש ווערט צובראכן ער ווייסט ס'איז נישט כוחי ועוצם ידי די אייבערשטער פירט די וועלט און די אייבערשטער גייט מיך ראטעווען און מיך העלפן דא דעמאלטס וואס געשענט איז ס'ווערט א בא לטעמא טאקע איז פסח'ן לוי ווען ווען ס'קומט צו מטמא זיין דעמאלטס איז דא א אופענונג פאר אים א בא לטהר מסיין עשה ער וויל זיך רייניגן די אייבערשטער שיקט אים אראפ א א א א א ליפט וואס גייט אים העלפן ארויף קומען צוריק דא. ווייל אל באנאש ווייזט פאר די מענטש קאטשארע א ליי ריח מסב אב מסריט אויף אים א ריח הטומאה והשתכח ביי בעלמא וואס געפונט זיך אויף דער וועלט די ווייטעלע לינדעלע קוטשער בריחי בורא באר אליי בין עלמא די אמת איז אז די גאנצע זאך איז פארוואס ער איז דא איז כדי ער זאל וויסן ס'קומט אראפ די דינים זאל אראפ קומען צו וויסן אז דער אייבערשטער וויל אז אז אוועק צו נעמען די טומאה פון אים ממילא שיקט ער אים אראפ גלייך די די די די ליפט די שעפ לעפל אים ארויס צו שלעפן פון די טומאה וואס א כהן און צדקאי וואוילען צדיקים די כלי קדשים וואס זענען אלע אייביג הייליג משתכח ובקדושה כמה מלכות קדושה ווייל איינער וואס איז אייביג הייליג באקומט אייביג נאך הייליגערע זאכן וואס מאכט אים ער זאל טון נאך הייליגע זאכן אזוי ווי די טומאה האט אז ווען א מענטש איז אין א טמא'נע פלאץ ברענגט אים עס אראפ נאך טומאה נאך טומאה נאך טומאה די קדושה טוט די אפעסיט ווי מער ער טוט הייליגקייטן ברענגט ער אויף צו נאך הייליגקייטן, בשערי אל הרוח קדישא, אויף דעם ריעכט דער רוח הקודש בהאי עלמא אויף דער וועלט, בעלמא דאס און אויף יענער וועלט אויך. האט מיין טאטע מיך פארציילט א מורא'דיגע מעשה, אז ווען סקלענער רבי זכותו יגן עלינו, דער נועם אליעזר, האט חתונה געהאט מיט מיין באבע וואס איז געווען א טאכטער פון טשאבער רב, און ער האט געהערט אז זיין שווער דער טשאבער רב קומט צו צו אמעריקע, און כאטשיג ער איז שוין געווען א עלטערע איד און א גרויסע רבי, אבער ער האט געוואוסט אז חייב אדם לכבד את החתן, א מענטש דארף מכבד זיין זיין שווער, האט ער געבעטן מיין טאטע צו ער קען אים נעמען צו די עירפארט מקבל פנים זיין מיין טאטן די טשאבע רב זי ע זאל זיין געזונט און כ'מיין זיך יצא יגון עלינו. ער איז אנגעקומען דארטן אין עירפארט, זיי האבן אפגעווארט דארטן, האט ער באמערקט, אז ס'איז דעמאלטס ארויסגעקומען א נייע זאך וואס האט געהייסן עסקעלעיטער, און און האט באטראכט מיט אזא מורא'דיגע התפעלות אז די טרעט אז מענטשן קומען מיט שווערע פעקלעך, און ארויפצוגיין מיט פעקלעך שווער, האט מען צוגעהאלפן, מען האט געמאכט אזא סטעפס, מען גייט ארויף די ערשטע סטעפ, און אזוי קריכט ער ארויף ביז אויבן, און ער דארף גארנישט טון, איינמאל ער גייט ארויף די ערשטע סטעפ, ער טוט די זיין איינציגסטע זאך, און פון דארט אווענט העלפט מען אים ארויפצוגיין ביז אויבן, און לעבן דעם ווידעראום איז געווען סטעפס, אראפצוגיין און יענע סטעפס, דעמאלטס איז נאכנישט געווען קיין עסקעלעיטערס פאר אראפ, ס'איז געווען סטעפס, האסט געוואלט קענסטו אראפגיין. האט דאס קליינע רעבעלע געזאגט פאר מיין טאטן זאל זיין געזונט, קוק אהער, זעסטו? דו ווייסט פארוואס אויף ארויף איז דא טרעפ וואס העלפן דיך ארויפגיין און אויף אראפ נישט? האט מיין טאטע פארשטאנען אז מסתם וויל ער האבן א ענטפער, וויל ער עפעס זאגן, האט ער געפרעגט, נו, וואס? האט ער געזאגט ווען ס'שטייט הבא לטהר מסייעין עושה, איינער וויל ארויפגיין דארפסטו נאר נעמען דעם ערשטן סטעפ, פון דא און ווייטער וועט מען דיך העלפן ארויפגיין, מען וועט דיך העלפן אנקומען צו העכער, וועסט גיין נאך העכער און נאך העכער, מען וועט דיך העלפן. הבא לטהר, חלילה וחס איינער וויל מטמא זיין פסח'לע, לאט מען די טיר אפן פאר אים אז ער וויל קען ער גיין אראפ. אבער די אמת איז, מיין טאטע האט נאכגעזאגט אויכעט פון ליקוטי מוהראן, שטייט אין ליקוטי מוהראן א מורא'דיגע זאך דא, אז אין ליקוטי מוהראן תורה ק י ב, אז ס'שטייט הבא לטמא פסחין לו, מיינט צו זאגן א מורא'דיגע זאך, אז אפילו ווען דו גייסט יעצט מטמא זיין זיך, און דו מיינסט אז דו גייסט יעצט פאלן און דו גייסט מער נישט האבן קיין טשענס און דו גייסט אוועקגיין אוועקפאלן פון אידישקייט, זאגט זיך דער אייבערשטער, איך געב נישט אויף אויף דיך, און אפילו יעצט די סעקונדע ווען דו פאלסט יעצט, און דו ביסט יעצט אין די ערגסטע פלאץ אין דיין פלאץ, זאלסטו וויסן פסח'לע, איך האב שוין געעפנט פאר דיך א שער תשובה, קום אריין דא, קענסט דיך יעצט ארויסכאפן פון דא, ס'איז שוין אפן פאר דיך די שער התשובה. דארפסט נישט ווארטן אויף עס וועט קומען ימים נוראים און עס וועט קומען אלול, נאר די רגע יעצט, ביסט דורכגעפאלן יעצט, וועגן דעם שטייט עס א סגולה, די אות ה', די גמרא זאגט די אות ה' איז מרמז לתשובה, פארוואס? ווייל די אות ה' טאקע איז דא א אפענונג מען קען אראפפאלן אונטן, אבער צווישן די שטעקעלע און דארטן איז דא אזא אפענונג וואס דו קענסט זיך ארויסשווערצן פון דארטן, און און דו קענסט ארויס גיין פון דארטן, ס'דא א טירל דארטן, סאו דער אס ה קומט דארטן מרמז צו זיין אז אפילו דו פאלסט איז דא א טירל, די טויער איז אייביג אפן פאר דיך, קיינמאל זאלסטו נישט ווערן פארפאלן פון דעם. ס'דא נאך זאכן אבער לאמיר גיין ווייטער דא ווייל ס'ווערט שוין צופיל. אקעי זאגט די הייליגע רמב ם, הלכות ברכות פרק ג', האוכל פת איינער וואס עסט ברויט חייב לברך לפניו, דארף ער בענטשן פארדעם ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ ולאחריהו, און נאכדעם ווען מען בענטשט א ברכת המזון דארף מען בענטשן ארבע ברכות, פיר ברכות ברכת המזון, אכל דגן שלוק, ער האט געגעסן גאנצע געקאכטע קערנער כמו שהי'. וואס הייסט מען קאכט עס צוזאמען מיט די שאלאכץ פון ברוך לפניו, לפניו דארף מען מאכן ברוך הבורא פרי אדמה, ס'איז נאכנישט געווארן קיין טייג, ולאחריו מאכט מען המבורא, נו, פשטות רבות. אבער אוכל קמח, אויב איך וויל עסן מעהל, מברך לפניו שהכל, ולאחריו בורא נו פשטות רבות. סי' ווייס, קמח של אחד מחמשת המינים, שש לו כי, ועירב במים אויב בשעה משכים, מעהל פון איינע פון די חמשת מיני דגים וואס איז געווארן געמישט מיט וואסער אדער מיט אנדערע משקים, אם היה עובר כדי שיראו לאכילה לא לעשות אויב ס'איז געווען אז כ'געדעכטע נאר צום עסן און מ'דארף עס קייען און ס'איז נישט צום זיפן, וברכו לו בתחילה בורא ממנו מזונות, און לבסוף על המחיה ועל הכלכלה, אם היה רך אויב ס'איז געווען אזעלכע ווייעכע כדי שיראו לשתייה אז מ'קען עס טרינקן, ס'איז געווארן אזויווי א דזשוס, וברכו לו בתחילה, שעה הכל, לבסוף בורא נפשות רבות. איז די מוסר ספר חסידים סימן קפ פ ה, לעולם, פאר אייביג, זאל א מענטש געדענקן, קיינמאל נישט אפלייקענען, לא יהיה אדם כפוי טובה, זאל נישט אפלייקענען א טובה וואס א מענטש האט אים געטון, כי ממרם לפורע ממני, ווייל פון דעם וועט מען אים שנעל שטראפן פון אים, אזוי ברענגט ער א ראיה, שהרי נבל היה כפוי טובה לדוד בעבדיו ששמר עם צאנו, נבל האט כפוי טובה געווען מיט זיינע קנעכט. די טויבער וואס זיי האבן געטון, ששמרן צאנו וחומו עליהם, זיי האבן געהיטן זיינע צאן, זיינע שעפסן, און די קנעכט פון דוד זענען געווען אזוי ווי א חומה, אזוי ווי א מויער צו באשיצן אויף די פאסטוכן פון נבל, שנאמר חומו היה אלינו גם לילה וגם יומם, זיי פארציילן אז די מענטשן פון דוד זענען געווען ביי אונז אזוי ווי א מויער, אונז געהיטן אויך ביינאכט און אויך בייטאג. מ ס, אבער מיט דעם אלעם שטייט די נבל. איז געהרגעט געווארן לעשרת ימים צען טעג שפעטער איז ער געשטארבן, ושימי שהיה עושה לה רעה גדולה מזו לא מת, אבער שימי וואס האט געטון נאך א גרעסערע רעה איז דאך שווער, דערפאר איז ער נישט געשטארבן, און ר' שימי ב ו שהיה קרוב לשאול לא היה כפי טובה, אבער דוד הנ ש היה קרוב לנבון וואס איז לטובה והיא כפי טובה, און לפיכך וועגן דעם מיהר אלי הפרא מני האט מען זיך געיאגט אים צו גוט רעכענט זיך דעם כסדר שטייט מי שברו דאכס טובה לא שמים שרוב מביתו ולמה לא שמים שרוב מביתו מידה כנגד מידה אם אנשי ביתו אויב א איש בעל הבית אויב די שטוב מענטשן האבן פיין רבוס פון שטוב כדי כסדר שטייט ואויב א איש אנשי ביתו אויב אויך זיינע אייגענע שטוב מענטשן ווערן אים שונאים עושה שגמר להם טובה וכניסתם לביתו דער מענטש באבוס וואס ער האט זיך געטון וואס איז זיי געטון טובה וואס זיי אריינגענומען ביי זיך אין שטוב ישמעאל און ראובן זענען אייגענע שטוב מענטשן און באצאלן שלעכטס כסף מיד כנגד מידה, לא שא מיש כסף ביד, כאילו אמר אל נבל שמעית ליד ימים, אין צען טעג, וירמי' און ביקש על קברי תועבה אלה, ירמי' האט מתפלל געווען און געבעטן די מענטשן פון די שטאט אנוסאוס וואס זיי האבן אפגעלייגט אין די טובות וואס ער האט זיי געטון, שלא להאריך אפיים, ער זאל נישט אויפהאלטן זיין כעס, עס זאל נישט אויפהאלטן זיין כעס אויף די מענטשן וואס האבן זיך געקריגט מיט אים און אים געוואלט הרג'נען. לאויסן שהתפלל לי אליין טובה וה' משיב לו דרור דכסדר ואם טוב מלא עמו בקש נקמה כ ל עס דינא בערא כי הוי חפצן בעלילה ולא ידעו שזה טפשו זיי האבן געוואלט אויסטראכטן פון א בלבול נישט וויסנדיג וועלן זיי אים כאפן שנאמר אילא יפיתא ונכלא לוי הרי לא ישלם נשמה בהם ובגשמותיו ונחלתו ומזונותיו יקום חיים ער דארף שוין לויפן כאפן דעם פליגער ממילא וועל איך נישט מאריך זיין נאך מער אויף דעם און בעזהשי ת די קומענדיגע שיעור האפענטליך וועט מען שוין האבן צוריק און